Kei te rohe o Tāmaki Makaurau te tohu whenua rongonui a Rangitoto. E ai ki te kōrero i te hekenga mai o te waka o Tainui me Te Arawa ka ū rāua ki te moutere nei. A nāwai ka pupū ake he whawhai i waenganui i a Tamatekapua me Hoturoa, a ka haua te ihu o Tamatekapua, ka heke te toto. Ka tapaina taua moutere, ko te rangi i totongia te ihu o Tamatekapua.
Hoi anō rā e te iwi e moe ana a Rangitoto i tēnei wā, engari ko te hunga e whai ake nei he hunga whakaueue i te whenua. Nā te mea, kua uru mai te hunga tōrangapū ki tēnei wāhanga o tā tātou kaupapa ara ki ngā ripo. Ko ngā tatauranga mō te reo, ko ngā whakatau kāwanatanga mō te reo Māori hei āta kōrerotanga mā rāua.
He whānau reo Māori te whānau Tāmati Paratene. E ai ki Te Puni Kōkiri hei te tau 2028 ka horapa te whakamahi o te reo ki ngā whānau kāinga Māori pēnei i tēnei me ngā hapori hoki. E waru ngā tau o Waikahutia, kei tētahi kura reorua ia. Ko tōna 70 ōrau o ngā kaiako hou i ngā kura, otirā i ngā karaehe reo Māori, Kāore e roa ki te toru tau te noho ki tēnei tūmomo karaehe. Ko Kiliona te mātāmua, tekau ōna tau. I tērā tau, i tētahi rangahau mō te hunga taiohi, e 96 ira iwa ōrau o ngā rangatahi e whakamānawa ana i tō rātou Māoritanga, engari 34 ōrau noiho kei te kōrero i te reo. Ko Haukura te pōtiki e toru ona tau, ā, e rima ngā tau o ana māia. Kua tipu rāua tahi tētahi puna reo. I te tau 2009 e 53 i rawaru ōrau o ngā tamariki Māori i haere ki tētahi whare kōhungahunga, 20 i rā whā paehēneti noa iho tērā nama i ngā kōhanga reo.
Nō reira e te iwi, koirā ngā tatauranga kei te whai kōrero hei wherawhera ake I aua tatauranga rā tuatahi, ko te māngai o te rōpū tōrangapū Māori a Te Ururoa Flavell, ko te māngai o te rōpū Reipa a Shane Jones, ka mutu hei tātari ake i wā rāua kōrero i tēnei o ngā hōtaka ko Awanuiārangi Black nō roto mai o Ngāti Pūkenga Tauranga Moana rāua tahi ko Hinurewa Poutū. Nā, Te Ururoa, i kite koe i roto i tērā o ngā hōtaka pakupaku nei i mua tata ake nei, Whitu tekau o ngā kaiako reo Māori ka wehe atu i te kura i roto i ngā tau e toru tuatahi o tā rātou mahi ki taua kura rā. He aha ai? Nā te mea, ko koe, ko koutou, ko tō tira o te pouaka whakaata e tukuna i ngā mahi ki a rātou, nui te moni. Nui te moni? Nui te moni. Nō hea tēnā?
Kōrero āu. Nō te kāwanatanga pai o te Māori. Engari, kua kite nei i ngā tau kua hipa ake, ā, ko te hiahia o ētahi kia noho tonu i roto i te āhuatanga o te whakaako i te reo, engari ko te mate kē kātahi nei te mahi uaua, ko te whakaako i roto i ngā kura kaupapa Māori i ngā tau kua hipa ake tae rā anō ki ēnei rangi. Kua uaua, kua uaua te mahi, te whakariterite i ngā rauemi, ā, te whaiwhai haere i ngā wawata katoa o te. o ngā whānau, o ngā mātua. Nō reira, he aha tā koutou kōrero ki a Hēkia Parata, te Minita i ngā Take Mātauranga? Kei te tēpu koutou o te Kāwanatanga, he aha ā koutou kōrero ki a ia? Kei te mōhiohia ki tērā āhuatanga. Ehara i te mea ka taea te kī atu, ā, me kimi ake i te 2000 kura māhita Māori, reo Māori nei, āpōpō, e kore e taea. Engari ko te whakariterite i ētahi huarahi kia tō mai i ngā mea e mōhio ana ki te reo Māori ki roto i tēnei mea o te whakaako, ka mutu, kia whakarahi ake te utu, kia noho mai i roto i te mahi kura māhita, kia kaua e whai atu i te huarahi pēnā i a koe. Ā, ka mutu, ā, kia, ā, kia whai, kia, kia whakapakari anō rā i ētahi o roto i ngā kura, i te mea, i roto i ngā kura kaupapa Māori ēnei rā, ko ētahi o ngā kura kaupapa, ā, kaiako kura kaupapa Māori, i puta mai i te kura kaupapa. Nō reira, te tikanga ia ka noho tonu, te tūmanako ia, ka noho tonu rātou ki reira ki te whaiwhai haere i tērā huarahi. Nō reira, Shane Jones, he aha te whakatau a Reipa? Kei te pahupahu noa iho atu uru? Ā, nōku tēnā hoa nō te wā i a māua i tīpene, engari e kaha rawa nōna te tātā i a mātou. Ā, kia kaha tātou kia tokomaha noa atu ngā tauira e uru ana hei kaiako mō te reo Māori. E kore e otia mātou ngā kaitōrangapū ki te nanati i tēnei raruraru. Ko te mate kē nei, he tika hoki tāna, ko te mate kē, he iti rawa nō te, nō te utu.
Tētahi mea āhua pōuri ahau i te koretake o ō tātou iwi. Hono ki au me wehe mai he pūtea, mai tēnā iwi, mai tēnā iwi, te āwhina atu i ngā whānau Māori e whakamomori ana kia tonoa ā rātou tamariki ki ngā kura kaupapa, ki ngā kōhanga reo. Māku ki a tātou, he aha te patango o ēnei whakataunga kaupapa tiriti i roto i ō tātou iwi ki te kāore rātou e manaaki i te whakaaro ko ngā whānau, E manawaroa ana kia tonoa wā rātou tamariki ki ngā kura me ngā kōhanga me āta āwhina. Tiakina tēnā kōrero Henurewa, me wehe mai he pūtea i ngā whakataunga a tēnā iwi, a tēnā iwi hei whakawhanake kaiako Māori. Āe, e whakaae ana ahau, ā, i puta i te pūrongo a te paepae motuhake te kōrero e tika ana kia. whāngai hē ngā pūtea te Kāwanatanga ki ngā rohe, ki ngā iwi, kei ngā hapori. Ko ngā hapori e mōhio ana ki ō rātou nā wawata, ō rātou nā hiahia tukua ki a rātou. Koirā tā te paepae motuhake i mahia, i takahi i te mata o te whenua ki te kōrero, ā, i whai wāhi ngā hapori kura me ngā kōhanga reo ki ērā matapakinga. I whakaae marika ana hau, um, tēnei au he pouako, a kua pūruatia ngā mahi a te pouako Kura Kaupapa Māori i te pouako i kura kē, i te mea, um, ko te whakamāori i ngā rauemi, um, kei te pērā tonu, ahakoa kua 20 tau neke atu te kaupapa e tū ana, kua mate tonu ngā pouako ki te, um, Whakamāori tonu i ngā rauemi. He nui atu anō ngā haepapa hei kawe mā te pouako i te Kura Kaupapa Māori, kāre e kawea i te pouako i kura kē.
E ahu pēhea ana ngā whakaaro o Tauranga Moana mō tā koutou whakataunga Tiriti o Waitangi? Ka wehea mai rānei e koutou he wāhanga o te whakataunga hei whakawhanake kaiako reo Māori ki roto i ō koutou kura o Tauranga Moana? Ko te mate, he moroiti rawa tērā pūtea e tukuna mai e te Karauna. Engari, pēhea te nui, pēhea te nui o ō koutou whakaaro ki te reo, āe rānei ka whakapau pūtea ki te reo? Ka nui.
Tērā mea e, tētahi wāhanga e kōkiritia ana e tētahi o ō mātou karangatanga i te wā kāinga, e mahi tahi ana ki ngā rōpū Kāwanatanga, tērā, tērā, ā, he wāhanga ka wehe mai i roto i ngā pūtea hei āwhina i te kaupapa. Nō reira, me kī e, ā, tētahi āhuatanga hāunga Te Moana o Tauranga, ā, tērā anō hoki tētahi kaupapa kua whakarewaina, ā, kua whakaputaina ki ngā iwi maha o te motu, e, e mea ana he wāhanga tō ngā iwi, Ā, i te tautoko ake, ā, i ngā ākonga e kōrerotia nei e Shane, ā, e te ururoa, ā, kē eke panuku ai, nē, kē kaua e waiho mā te Kāwanatanga, mā te Karauna, ā, anahe, ā, hei, ā, hei hāpai ake, engari he wāhanga anō ki a tātou, ā, ki ngā iwi, ā, ki tēnā, ki tēnā, ā, ki te āwhina.
Te Manatū, Te Puni Kōkiri. Tōna tikanga he manatū tēnei hei āwhina i te iwi Māori ki te whanake i a rātou anō, i roto i ngā kaupapa reo, ngā kaupapa ōhanga, ngā kaupapa maha katoa a tēnā iwi, a tēnā iwi. Engari ko te nuinga o ngā rangatira matua o roto i taua tari kāwanatanga, kāre mōhio ana ki te kōrero i te reo Māori. He tohu rānei tērā o te ngoikore o ngā whakaaro o roto i tērā tari ki te reo Māori? Karekau.
Ki au nei, i te mea here, Pēnei i tāu e kōrero ana, inā kē te whānuitanga o ngā kaupapa kai mua i te araro o Te Puni Kōkiri. Ko tētahi o ngā whāinga matua i a ia nei ko te reo Māori, nē? Ehara, engari arā noa te taura whiri i te reo Māori. Kai reira tērā waka, te tikanga ia ki au nei, ka waiho ake te reo Māori ki tērā tari, i te mea ko ngā mahi a te kāwanatanga inā kē ōna toronga. Nō reira, ka waiho ake mā Te Puni Kōkiri te wāhi ki a tāua, ki a tātou e tiaki I roto i ngā whiriwhiringa o te kāwanatanga. Ko koe tētahi o ngā kaikōmihana i ngā wā o mua, pēhea ō whakaaro mā, mā te, mā te taurawhiri anake i ngā kaupapa reo e kawe, e pīkau? E kao. Ā, he wāhanga tō te taurawhiri i te reo Māori, ka tika. Ā, engari ko tētahi wāha, ā, mea e whakahaungia ana, ā, pea, tērā pea, kia whakaurua atu ki roto ki ngā kaupapa here a tēnā manatū, a tēnā tari kāwanatanga, ā, he wāhanga e mea ana kia. Kia pēnei pea te te kounga o te reo Māori, ā, o o tēnā kaimahi, o tēnā kaimahi. Pēnā ka whakauruhia atu tētahi wāhanga pērā, ki reira ka whai mana te reo. He ari te mea me matatau, engari kia whai wāhanga te reo. Kaha hoki ki ngā kaimahi i ngā umanga anake, tae rawa ake ki te Tumuaki o te motu, e tika ana kia tika te whakahua a te Pirimia i ngā kupu Māori me tana whai koha ki te reo, ā, he reo mana tēnei, ko te reo tuakana mātāmua tēnei o te motu, ā, ki te kore ngā kaihautū, kaiwhakatakoto i ngā tikanga mā te motu e whakahua tika noa i te kupu, ā, kei te whakatauiratia ki te marea, kāre i te uaratia. Tino tika tēnā kōrero Hinurewa Shane. Jane, e wahangū ana koe, ehara tēnei i a, tēnā i a koe i te nuinga o te wā. I tohua he pūtea, i tohua he pūtea āhua nui ki te reo Māori i roto i te tahua pūtea a te Kāwanatanga o tēnei tau. Mēnā ko Reipa te Kāwanatanga, ka whakapau koutou i taua pūtea ki hea? Āe, te tuatahi homai e koe tō pōti māku e whakarana ake i ōna rā. Ehara i te mea o mātou whakaaro e tino rerekē ana ki ētahi kē atu kua puta ō rātou whakaaro i te ata, i te, te ata, te pōniki, ā, ko ngā kaiako. Engari me hoki anō ki tā, tāku e āwangawanga nei, iti itiiti ō tātou whānau Māori e tono ana i wā rātou tamariki ki ngā kōhanga. Nā, tirohia te āhua o ngā whānau kei, kei ngā hāpori pēnei me Ākarana me ētahi wāhi kē atu pēnā ki te kāore ēnā tamariki māku ki a tātou e tae atu ki te kōhanga korou e mātau pēhea kē rānei te reo Māori e ngoto ki waenga tonu i a rātou. Nā, me akiaki e tātou ā tātou whānau, ka mutu ko ngā mātua he tamariki tonu te tono i ēnā tamariki. Nā, mā ngā iwi, māku ki a tātou e wehe tētahi wāhi pūtea kia māmā ai te utu, me mahi ngātahi me te Karauna kia mātotoru ai te rerenga o ngā tamariki i nohinohi ki ngā kōhanga. Nui taku āwangawanga mō te korenga o ō tātou nama e piki ake. Engari he take i pērā ai. He aha, koinā hoki te pātai ki Tūroro, engari. Ko rā te kōhanga e tāmia ana, nē, ko whakatakotoria tana nawe ki mua i te aroaro o te rōpū whakamana i te Tiriti o Waitangi, nō reira koirā tētahi o ngā take kāore i ngā whānau aro nui mai ai, nā te nui o ngā tāmitanga, ngā kaupapa here a te Karauna e here nei i te kōhanga. Tika tonu tāna, kua punga werewerengia ō tātou kōhanga. Otirā, ko tāku e āwangawanga niki ko ngā whānau, ā rātou tamariki, horakau e haere ana ki tētahi wāhi kotahi anakenake. Nā te nui o te utu, nā te ngoikore o ngā mātua, nā te uaua pea o te huarahi e tae ai ki roto i ngā konga, kōhanga, korau e mātou. Engari, mā ngā iwi, mā tātou ngā kaitorangapū Māori me hanga he tauira, mēnā manawaroa ana koutou ki te tono i wā rātou tamariki mā mātou koe e utu, e āwhina. Kei te tautoko tonu koutou o te Rōpū Tōrangapū Māori i te Pire mō ngā Kura Hourua? Pai rā hoki.
E tika ana rānei kia māharahara ngā Kura Kaupapa Māori me ngā kōhanga reo i te taenga mai o ngā Kura Hourua ki tēnei whenua? Karakau. Hei, kore ai. Oh, ko te Kura Kaupapa anō te Kura Kaupapa, ko te Kura a Iwi anō te Kura a Iwi, ko te Kura Hourua anō hoki, arā anō ōna momo. Kāore anō kia whakamātauria i tōna whakatinanatanga, engari he huarahi anō rā tērā hei whāinga mā te hunga e pīrangi ana ki te whai tērā huarahi. Pēhea ana ngā whakaaro o tō rōpū o ngā kaikōkiri i te mātauranga mō ngā kura hourua nei? Kei te tautoko i,
pēnā kei te, e kōingo ana ngā iwi ki tērā momo kaupapa, tēnā whāia, tautokona atu. E mea ana tātou, he mana motuhake, he rangatiratanga tō tēnā iwi, tō tēnā hapū, tō tēnā whānau. Kia kaua tātou e tohutohu ki a rātou, me pēnei, me pērā. I roto i ngā whiriwhiringa o te kura haurua, mēnā koia ko te reo Māori tērā e pīrangitia ana e tētahi, ka pai ka taea e rātou te whai atu i tērā huarahi. Mēnā ko te mahi hākinakina e pīrangitia ana e tētahi, koia tērā. Ehara i te mea ko te Ka tō te ao Māori e pīrangi ana ki te whai tērā huarahi, arā, nō reira kei reira tonu tētā, tērā momo huarahi pēnei i ngā kura, ā, kura ā-hāhi nei, te, te, te hāhi o tērā, i ngā tau kua hipa ake, pērā nō te āhua, he huarahi. Me te kī atu, e, kāre au te whaka, paku whakaae atu, kia riro ō tātou tamariki, kia puta i te kura, kore tiwhikete. I tēnei wā tonu nei, e ai ki ngā tatauranga, 50 pā, mā ono pea, Taihoe, Tāne nei, Māori nei, ka puta i te kura kore tiwhikete. Mēnā konei te huarahi, ka kī atu, me mutu i tērā huarahi. Ka mutu, mēnā koinei tētahi huarahi hei whāinga mā rātou, he, he, he hua ka puta, he painga ka puta, tukuna kia, kia, kia, kia eke ki te taumate tīkaone. Māku e hua ko ēnā momo kura ehara i te kura hauroa, he kura hauā kē.
Mā te ahi tēnā hei whakatepe ake i tēnei wāhanga. o ta, o, o a tatou korero. Hoi ano ra, a, kia hoki ake ano ki nga uri o tu pae whakarongo wananga e noho ake nei me a ratou patai, pania. Ae, kei konei a Uenuku e ngau ana tetehi patai ki roto i te puku o tenei, he aha na? A, kia ora ra tatou, kia ora koutou, a, o te pae korero whakamutunga. A, he, he, ko taku patai, he ano ta te kawanatanga e hiahia ai nga kaiako me nga kaimahi kia pakari rawa te reo? Ana hei tauira ka riro i ngā kaiako whakaakona i roto i te reo Māori, te mita, 4,000 tāra mō te tau, ahakoa pakari rawa te reo, ahakoa āhua whatiwhati nei te reo. He āta take karakau ana he arawhata e piki ai te tangata, Ana, mehemea he reo mana te reo Māori o tēnei whenua, he aha te take kāre ngā kaimahi o te kāwanatanga e whakawhiwhia ki tētehi utu āhua nui ake i runga i te mōhio ki te kōrero Māori me te whakamahi i taua reo? Tūruroa, kei roto koe i te kāwanatanga? Oh!
Tērā kōrero tērā, kia ora noa atu te manahau. Ki taku mōhio kua oti kē ia i ngā uniana te whakatakoto i tērā whakaaro ki mua i te ara o te Minita, ā, me te, me te mōhio anō hoki kāore anō kia ea noa te wawata, kia pērā rawa te āhua. Ā, i puta i ngā tau kua hipa ake kia heria atu i tērā pātai ki mua i te ara o te Minita, engari, ā, hei whakarāpopoto i taku kōrero, kāore anō kia, kia rongo noa i tāna whakautu, engari he pai tonu tērā pātai hei whakatakoto ki mua i a ia. Me whakakotahi i ēnei pūkenga e rua, He matatau ki te reo, he matatau ki te whakamahi i ngā taonga hangarau o te wā. He wairua rerekē māku ki a tātou e tomo ana ki waenga tonu i te kapa o ā tātou taitamariki, pēnā e taea te whakahiato i te mātau ki te hangarau hei kia puare ai te ao, me te matatau ki te reo, me utu mārika ngā tāngata pērā. E tīkoro ana ngā whatu o tēnei hea, āe. Kāore, ehara i te āpiti atu ki te hangarau, ko te ngākau o te tangata ki te manaaki, ki te poipoi, ā, i te tamaiti, he mea nui tērā. Nui kē atu pea tērā i te hangarau. Ko tētahi o te manahau kua kite nei au, kua rongo anō hoki i ngā tau kua hipa ake. Kua puta te whakaaro ko ngā kaiako Māori e kawe nei i te āhuatanga o te kapa haka, ā, ka tiaki nei a tamariki i te kura i muri mai mō ngā noho, he aha rānei, me whiwhi i a rātou tētahi pūtea. I tōna mutunga, ka riro mā te kura anō rā tērā e whakatau. Āe rānei kia whiwhi i te pūtea e tika ana, kia rahi ake te pūtea engari, Ā, mena ka riro mā te kura anō rā, ā, ā, auraki tāku e kōrero nei, kei reira tonu tērā momo āhuatanga o te, tētahi kaupapa kāore i tino kōrerohia i roto i ngā whiriwhiringa i te pō nei, ko te kaikiri, ā, e, e noho nei i Aotearoa nei ki te āhuatanga o te ao Māori, te noho a te Māori, ēnei āhuatanga katoa. Nō reira, kei reira tonu tērā raruraru e ngau nei ki a tātou. Hoi anō rā, e mihi ana hoki ki a koutou o Te Pae Kōrero Whakamutunga Te Ururoa Flevo, Rauanui-ā-rangi Black, Hinu Rewa Poutū, Shane Jones, ngā mihi nui ki a koutou katoa. I rangatira, i rangatira tēnei pae kōrero i a koutou. Tēnā koutou. E te iwi kia mātakitaki ake tātou i tēnei o ngā whakamārama mō te rerenga i wairua.
Kei Te Hiko o te Ika te wāhi tapu e kīia nei ko te rerenga wairua. E ai ki a Ngāti Kurī, ka mate te tangata, ka hoki tana wairua mā te one roa a Tōhe. Ka tae atu ana ki te rerenga wairua, ka heke i ngā aka o te pohutukawa e mōhiotia ana ko Kahika, e kīia nei e 800 tau te tawhito. Ka kauria te moana ki Manawatāwhi ki reira whakangaro atu ai ki te ao wairua.
Nō reira e mihi nui taioreore atu ana ki a koutou katoa i whai wāhi mai ki tā tātou kaupapa. Te tūmanako, kua pūrangiaho te puāwaitanga o te reo Māori ki tēnei whenua o Aotearoa. Hei whakatepe noa ake, ko te waiata i titoa mai ai e tērā o ngā whakaihuwaka o te reo Māori e Ngoingoi Pēwhairangi o Ngāti Porou. He mea tito te waiata nei a Whakarongo i te tau 84 i Tokomaru Bay i tētehi wānanga mā te hunga pāpāho, i runga i te manako mā taua hunga e tuku te reo, ka whiua ki te ao, ka whiua ki te rangi, ka whiua ki ngā iwi katoa. Nō reira kei ngā toa horopū o te reo, ki Mātāhauariki tātou, rangā atu ai.